Giri temaşevan êja merheba ji were ji bo bernameyeke nû dise ez pêşberî we me ji bo bernameya me a pirso bersif. Îro mêvanê me e, Selîm Temo ye. Selîm Temo ji Fransayê do hat û me lê qefat me got bi xwe dê em bi te re bernameyek çêbikin. Em hatin li vir askı askı bûtîkê li

Hêdarim demeke nêz de biqede û însanên me dîktat dikevin dikevin di nav heyeteke asayî. Kek serê min ji te re bîst û yek heb pirs amade kiriye. Weşana zindiye pirs em nikarin ji temaşevanan bigirin lê ez miqê pirsa min têrên te hene. Di hinek şertê me cimbe hene ez dixwazim her pirsê herî de deqeyekî de bersivînî. Yani dirêj nekî baş dibî çünkü formata me teqrîben herî zêde bîst û pênc deqeye. Binê deqeyekî de kare çêbe. Binê deqeyekî dibe. Kevaz akademik bûn, xwendekar dihat nava dem li gor bîst û şeş saniye ve hene. Bîst û şeş saniye de problema heftane me çareser dikirin. Di nav deqek de jî kêmtir be kêfxweş dibin ji xeynî wî tenê carekî heqê te ku tu bijî pas ez nikarim vî ber naxwazim bersivayî bidim. Carekî heqê te heye em dest pê dikin. Kekê destpêkê de ez ê çend pirs derbarê te bikim, paşê çend pirs derbarê Kurdan bikim, paşê çend pirs derbatê edebiyatê bikim. Baş. Hin pirsên magazînsel ez işte bikim. Baş. Tu bi dilê ki rehet ji bersivan bidê, ez kê xweş bim. Pêçî de hinek behsa te bikin. Ez dixwazim tu hinek xwe behs xwe bikî lê bi sê peyvan tu behsa Selim Temû bikî. Selim Temû kî ye? Bi sê peyvan

Yani tu bîst bîst û pênc sî kitêb, xebat û hoka makale falan dinihêrin, hin kes ca nediheyrin. Hema çekê ekim yani ne zêde jî hatê me, xwezê zêdetir jî hatî ba. Yani tu xwe wek tiralek dibînî. Erê yani digel wa belkî hin kes bêjin e, ji ber tiştekî dî ewer hasil. E, çimkî wext tiştekî zêde ye. Yani bêje roj bîst û çar saet e û gava tu pênc saet rakevî, nozdeh saet bo te dimîne. Helbet di şerdên em bêjin ne karesatê de normal de û ji ez gelek tişta bi heyecanê dest pê dikim, kelecanekî dest pê dikim, bi xîretekî dest pê dikim û dibînim ku di wextekî kin de bêje ew daîreya xeyalî wenda dibe û rastî derkeve holê û li wir a çekê xeyalê min dişkên. Belê. Heve qet nebe ji bo heya çil saliya min wisa bû jî re pêne piçekîlî jî zewim. Ji wextekî vir ve ez piçekîlî jî realîst im ez karim bêjim. û sisê jî ez bê me sixapandî me. Ez her sê jî neyînî bûn tedî. Ez bê me sixapandî me çimkî em nav wekî wêjekar em nav e, wêjeya serdestan de mezin bûn û ewana paceyekî şibakekî Danê me ku ji wira dinya bi awakî dî xuya dikir, edebiyat ziman bi awakî dî xuya dikir. Ez nayêm ez xapandî me çimkî edebiyateke dî, cîhaneke dî heye. Belê. Vekî pirseke din. Bifikre ku em ji sed kesan re pirsan dipirsin. Em ê ji wan sed kesan re bêjin yaw Selîm Temo bîya te çi ye? Yanî hanî dema dibêjin Selîm Temo çi tê bîra te? Tu dixwazî di van sed kesan de bi giştî an ji gelekî wan çi bila bibêjin? tu xweş e te biçe. Ez nizanim kesê nas dikin dibêje tu zêde nes tu çokê kesê nas nakin bê zêde qureyî. He peki madem tu Dostê nêzîk mesela dibên tu zêde tu zêde nes tu çokî çima tu xwe wisa bi çok bîne filan tu kesê nas bê qureyî quretiya çi ye yanî ez jî aciz nabim tu xwezî bila Peki çi jî em, bêjin em, em feqet pirsek pê ve zêde bikin. Madem te behsa mijar veke pirsek jî bîyo rengî ye. Gelek însan di- bi taybetî hevalên te re. Yani cima jî Hem ji ber hevaltiyên me hem jî ji ber karê me yê weşangerî ji min dipirsin ya divê ew serîm te min çima ew qis qura ye? Rastî jî serîm te min qura ye yanê tu bi vî qebûl dikî yan nakî? Tu dê çi quretiya xwe bikî? Tu di welatekî bindest de nivîskarekî bindest î. Tu ez carna dibêjim li Montpellier, li Parîsê, ji Amedê zêdetir kurdî te axaft û wekî henek. Carna wekî ne henek e jî. Ew roj ku ez hatime ew ê bi balafirê ez hatime Batmanê Ez şaş mam ku di balafirê de bi kurdî diaxivtim. Em welatekî wisa de dijîn ê. Quretiya xwe bi çi bikim? Bi mal be, min tiştek nîne. Bi, bi em bêjin bi seyareyê, male, milke filan tiştek nîne. Em nexwastiye jî yanî. A min kurek heye, maşallah. Feqet ev ê Û berhemên te ne. tiştekî ku ez xwe pê quretî pê bikim nîne. Xwezil bi avakî din xwendibe. Ew şibaka min behs kirî, xwezil mesela şibakeke dî bîya. Bi şekilî jî ez serbixwe bame û. Çimkî edebiyateke dî heye yanê ez edebiyata xwe biçûk nabînim, tiştên nivîsîn biçûk nabînim feqet tiştêk min kar bû bûbû min nivîskarekî dî. Ew îro derenge ku tu xwe qure dibînî yan nabînî? Quretî çi? Niha gele temaşevanên re gelek caran ji me dipirsin yan hin kesan ji min dipirsin ji ber ku ez navbeyna nivîskaro em bêjin weşanger û xwîneran de me de ortaya wan de me gelek însan ji me dipirsin mesela bi taybetî kek serî min re dibêjin Ji bo kawa nemir ji gelek ji mat bejin. Ya dû kawa nemir çima? Ew qasqiraya û kawa nemir çi eleqa vê kora wê. Esas mesela gelek gelek de nan tinan bixwin em quratiya çi. Erê yani ez jêwit bejim ya. Kesê ku bi ewa ve bi bi viya lê vê yan viya lê vê filan dewlem em keş wara nabêje. Dû re yeke dî neyse û te naxwazim tu kemina wê wê wê tişteke dî em bêjin. Yanî meriv xwe bike erd jî dîsa ew Kurdê me ku em bêjin ji bo nivîskarekî, ji bo entelektûelekî Tirk wî mezin dikin filan em xwe bikin hesabê jî em xwe bikin ercê bêje qurê çimkî wê tişta erênî bo me layîq nabîne. Bo entelektû yanî bêje bibore wextekî ev peyên FETÖ'yê em bêjin îro yê nizanim AKP û MHP filan têne van dere filan bi hezare kes dikine dorê. xwînerê me kurê bavê me bin jî nîv saetê gavên me de dibê dev jê ber dilo. Yani me naqil şuna nivîskar. Rastî jî ne qîmet dayînek heye. Yani ev heye a duyemîn jî biya min em hinek ji formatê derketin lê ez dixwazim vebêjim hinek jî hesûdbûn heye ew jê ye hinek jî Bo nimûne ez bijim Kawe Nemiriya Camîr Heya na bi tonan kitêb wergerandiyek kiriye Kurdî yanî bila hinek jî qurepey ma çi dibe ya ew ji heq kiriye kî Kawe Nemira li Kayû pê tune neyse bin sesero Nequrebûn qisûr e. Biya min divê meriv hinek be. Pirsek gidin ji te pirsim. Ez vê carê tenek tevlihev biçim ji vir şunda mexset hin caran tu pirs te wek matematîk werin hinek pirs tu tarîx werin hinek coğrafya werin mexset ku mexset ku tevlihev nebe. Pirsek gidin gelo di nav Kurdan de yên jî an jî yên rehmet kiriye. Îdolekî te heye Kurd. Yani gelekin yani çi edebiyat çi tarih zan çi zman zan yani yani yani celalet ez karim bejim yani taybet celalet do şena rozmanam runişti bama yani hatta şemim go me basave punto yan karakterê nivîsê em bêjin yê hawarê kir Şener. Peyre me gotin hawarê di tê em bêjin şaşîteke têpirezî ber çavan nakeve. Boçi? Di heman demê de celeret obsesyonek jî peyre heye. Yanî hemû tiştê xwe em bêjin bi ser obsesyonekî de jî ava dike. Bi min yanî lehengê min Celadet e. Mîr Celadet Elî Bedirxan e. Mîr Celadet Elî Bedirxan e. Mîr Celadet Elî Bedirxan. Xwe wekî Kralê Kurdistanê dîtin. û di bîreke avê de xeniqî. Belê wisa ye. Ya min jî Celadet Bedirxan min wekî gelek gelek mezin e. Pekî pirseke din ji te pirsim. Tu ji xwe bêhtir xwîner li te wek helbest wan nas dike. Her çiqas te pirtûkek a çîrokan a zarokan nivîsibe jî, kitêbeka tarîxê jî hebe, gelek wergerê te jî hebe, bêhtir li te wek helbest wan nas dikin. Çi tirkî çi kurmancî. Sey heb helbest wan ên ên baş li gor dilê te ye ku tu jê hez dikî, klasîk.

Duyem ez naxwazim yê tenê bahsa ê mirî bikim. Tamam yên sax jî yên sax jî be. Sax elbet em bêjin ew ê kawa bo min îdolekî mezin e. Em bêjin wekî şair bêje û Abdullah Pêşew. Pêşev. Bom bom gelekî mezin e. Yani ez ew ê wan ez karim daha jî bêje berkem bereh jî helbet û bêje Fatma Sarcî jî va helbestkar e. Ez wekî xwîner xwînerê wan im. Berê. Pirseke din bala min dikişe gelek însan bi taybetî pirtûka xwe ya yekem yani ê ku ji bo xwendinê an jî dema ciyekî dîtibe wek min mesela min li Stenbol li Kolana Îstîklalê dîtibo cara yekem 2002-2003 bû her hal. Cara yekem tu kengê te bi kitêbeke kurdî dît, çend salî bû, çawa çêbû? Di nav deqeyekî de bikarî bersivînî baştir. Nozdeh salê bûm, ne ne pirtûk, kovar, kovara ya Medya Guneşî ya Deng bû. Na li herdu gund jî. Ez hatim hatim Amedê li alî niha baş Amedê nizanim ama nava sûre de ciyekî de rojname difirotin û wira Medya Güneşî û Deng. Min zanbû Deng bi Kurdî ye, tokî peyv. Medya Güneşî jî min çend wisa kesk û sor û zer neşaş min serê dîtî. Mehelanî û di min dît ku tê de rûpel, rûpelek û nîv, yan rûpelek bêje kurmancî û nîv rûpel zazakî hebû. Mesela serenava qismek zazakî ji bîr re naçe. Yapmîş û etmîş ora bes o. Û ev ê ya dî jî em bêjin, mesela Tiştên folklorîk bûn. Sal? Ne şeş not yeke. Not yek. Peyre, tabii yê erebkiyê em bêjin yani bi alfabe erebiyê min dîtin tabii min mewlid dixwan dibêje memuzîna bêje bi tîpên berê malê de dihata xwandin kalê min dixwan. Hingê ev haliflex bûbûna moda domîşe de jî Baş bi ku bûna me re çimkî me tiştê kovarên bêje siyasî me rixiste binê halifleksî. Ez çûm Batmanê ser Farqîne re. Ez nêzîkê gund bûm min ji binê halifleksê derxist ser rêya gund ez çûme gund binê dara tûyê ber xaniyê mala me kewa min xwand gundiya digotin tu dere wat kî ne mimkin e li wira li ser wî rûpelê pêva rovî hebe rovî nizanim ji mişkê re bêje nizanim çi. Yani bawer nedikire. E bawer nedikin çimkî ew e Kurdî li ser kaxizê nebû. Peki pirseke din di edebiyata Kurdî de kesekî heye ancî keseke heye ku tu jî hesedû dikî ji ber xebatên wî? Yani bi min di tiştena nivîskariyê de bi gelek wara de ne tenê nivîskariyê em nivîskari zêde mezin neke mesela nivî çirokeke borgesê jog rûyî lûyî bog boges neşaş misatê xwendin Ewa bi navê Du Wênesaz, Du Jinên Dûr de. Em bêjin nav wa de dostê hev in ama nav wa de têkiliyek wekî hesûdiyê heye ne hesûdiyê di esas dostanî ye. Di dostanîyê de jî em bêjin tişteke hesûdê heye tu dostê xwe pêş de dibî yan gava tu dostê te pêş de de tu jî tu jî pêş de diçî. Ya tiştekî wisa hin kesên ku em bêjin çi xebat derkeve ez dibêjim wa baş e yanî Nav ev xwe jî ke min nav. zêde bû.

Hin kes tên bi wî rengî hene û lê ku tu li wan tişopin û tu dibî he tu ev di sibe roj de edebiyata kurdî de cî xwe bigirin. Di berê nav nifşa de berê nav nifşa de bîst bîst û pênc sal hebûn. Na nav nifşa de du sal sê sal hene. Yani ew jî tune. Belkî ew jî tune. Belkî ew nişe winê dûr in û ew ê me em bêjin xwendinê me, alakayên me, em bêjin têkildariyê me, nêzîkbûnê me hemû tiştê me ji hev winê cuda ne. Ez wekî xwînar gelek kesek yani kî Tiştekî min nesîn ez dixwînim. Em asa bêjî wekî wêjekarên em bêjin zimanê dî ez bêjim yanî eva skapê xwe ji bo filan kese davêjim tune. Ewa ne tiştekî rast e be min. Belê. Peki te hêjan behsa kawa jî kir, berken jî kir, navê wan zaf derbas bû, ez wî jî pirsim, pirsekim bi wî rengî hebû. Biya te helbestên kawa nemir? xweş in yan yên berkem bere xweş? Nav bêje ji kerema xwe. Em şe nav dixwazin. Yani her du jî dostê te ne, her du jî hevalên te ne, tu her dukan jî dixwînî. Berkem bere Li kêje? Ostayê min e. Yani ez şagirtê Berkem bere him. Kawen Nemir jî ew kese ku bêje bi bi bi şaxekî dara wêjeya kulî vegirtiye derekê vedikişîne. Ez jî şopînerê kawenê min. Şopînerê kawenê min. Belê. Yek hostaya min e, yek jî ez şopînerê min. Peki pirseke din. Niha ez dizanim tu li van her dikanan jî pir hez dikî. Ez meraq dikim navbeynan de tu nîkijan tercîh bikî Mem Ararat yan Mehmed Arîfî Cizrawî? Mem Ararat. Çikî Mehmed Arîf Cizrawî yanî me zêdetir bêje herêma me de radyoya Erîvanê de ke teke mesela te got be Karapetê Xaço te got be Aras min navî nivîsî paş cihê beş. Yê min meyla min zêdetir ser wan e. Em bêjin yê wekî Cîzrawî wekî em bêjin Hemed Şêxo wan ev çekî dê jî bi alî deşte mêrdînê ve. Em bêjin ew xeta ku Başûrê Bakur. Ewa zêdetir meyla ma ser wira bû di dîroka min de, di dîroka min şexsî de cê cîzra wî tune. Bêje piştî bîstî sî falan piştî ku hindî te xwestiye te nas bikî te guhdarî kiriye. Wekî pirseke din ji te bikim em ji me me re derbas de pirseke şexsî bikin. Ez vî dixwazim ji te bipirsim. Tu ji van karakteran kîjan e acizî? Yek. yên xarinê bilez dixwin. Ez ji van gelek aciz im. A duyem însanên tema, a seyem jî însanên qure. Ji van her sêkan tu kîjan bêhtir aciz î? Yine yek bir ders xarine dixwin elbet çünkü e, teoriyek min e, min carek nivîsand bû jî heke yek di tevkekî bêje tebaxekî deynê berê û xarina xwe ji viyalê bixwe, Yanî ne kêmî pêşeş xwişk û birayê xwe hene, heke ji viya lî ve bixwe. Çimkî ti gava zarokî wê xwe nirxine yek em bêjim ew e ki sihanekî ma ne. Ti ber xwe bixwî tê zû xilas bikî. Heke ti ji nîvî bixwî ti ew kê. Heke ti ji xwişk û birayê xwe viya lê ti bixwî heyatî bê cihê xwe tê ew bikî. Ew dibe tebiatek. Mesela cana li hin cihê bijarte bêje li sempozyumekî li çalakiyekî falan ez xwe dihesibim ku ji viya lî tebaqê ve ez dixwim. Yani kes tabaka min jî naxwe kes napere min. Ji ber wê ku zû dixwin falan ew mesela sehane tê bîra min ku ji wê sehanê xwişk û bira xwe zû dixwarin bilez dixwarin ji wana ji acisim nas. Belkî pirseke din ji te bikim. Tu karî ji me re sê hevrewşenbîrên kurd bijimêrî yan na? Çawa dikarim sê sal heb jî bijimim? Sê heb dikarî min re bijî kê? Ya nema ji kê dire dest pê bikim? Ji te re ez ji Meşhedê ji Meşhedê yê sax ji Meşhedê tenê tenê li vir ji Meşhedê heya ji Meşhedê heya Libnanê bêje ji ji bêje ji Emanê Urdunê bigre heya heya bakê ez karim bi seda reşê min bi min problema wê ez wiya bijmêre sê heb bakurî bijmêre ji ne ez temamî xwe bi destê te ve nakim bi çiqa format te bêjî mesela kes dibêjî niya peyva min e ku ez dibêjim problema zimanê kurdî zimanê kurdî zêde dewlemend e ve problema rewşenbîrê kurdî jî zêde rewşenbîrê kurd e ne ku rewşenbîrê kurd e em bêjin kê min ji ber wê em vî herî din hema ez karim elbet bêje Heta ez Kazakistanê dikarim bo te bêjim mesela Kinyas Îbrahîmî li Zêr zêde kes pê nizana xwezin mesela kitêbê li vir a çap bin ku heftê û niha de heftê û heşta de li Erîvanê bi navê Kurd Azerî Edebî Alaqadarî Tarîxî nivîsêne Kurd û têkiliya dîroka têkiliya em bêjin wêjeyî ya nava Kurda û Azerbaycanê de bêje hevgîje can ba pîr hevgîje em bêjin ferah pîr ba. Ji min re sî bakurê bijmêre. Bakurê hemû rewşên bîrin, hemû hêjan e. Yani problem, problema geliye. Gel va kesa wekî rewşenbîr dîtiba ew rêz û rêzerek ji bo serdestê xwe nîşan didin ku yek dihat mesele Em em em xwe bixwene em na malê ne kesî xerîb tune li vira belav jî nabe ji xwe yek dihate vê dire me rewşenbîr yek dihate vê dire hezar kes çûne godarîkirine digo problema kurdî çaresêre problema kurdî em mafên bingehînin bi mafê bingehîn ew bi mafê bingehîn çîne ji xwe tu wekî însan gava tê ser rûyê dinyê ji xwe mafê te hene her kes go şax şax şax entelektûel îro pîrekî axtiyareke jineke mêrekî kurd kalemêrekî kurd gava televizyona temaşe dike dibê ev e profesorekî tirk biya nizane pirseke pirseke dinaşte tu navan zû tu navan zû zû nabêjî Pirseke din ez te bikim. Zewaca a mantıqê an eşqê. ne zevac xwe bi min bila kur bizewcin zêde zarok çêbikin. Fakat ça bêjim ew eşq zû xilas dibe. Yani zevaca eşqê şeş meşûn de xilas dibe. Ya mantiqî jî tiştekî bi min rezalet e. Yanî wekî tu hesabekî bikî. Ya xwe şeve ku tu bi eşqê bi zewcî pênc me şeş me şûna û ji hev ne aciz bibin yanî her du alî jî yan berdewam bikin yan xilas bikin. Ya mantiq tiştekî rezîl e. Ji ber wî nixutina zewca hena. Yanî nizanim e. Nizanim. Peki pirseke din hişte bikim. Derbarê Kurdan ez dixwazim tu sê tiştan bibêjî, sê peyv.

û gava ku deş kurdayetiyê berdidin çin dişimine dijimine xwe yani çin dişimin ev ser ez min ez bêjim ez ne kurdim ez bêjim ez jîro pede almanim ez bêje ez rusim ez holandî me em zanim bêje ez spanyolim yani çima ez bêjim ez tirkim ez erebim ez farsim maktul xwe naşibîne qatilê xwe ev tiştekî dê nexweşiyeke dê ew e dido kurd e, sistem tembelin ji alî sirê xwe zêde naêşînin û hin tişt têrê we dikin. Yanî tu ez vê mînakê bidim tu biçî Marsê yekem kurdek mirovek biçe Marsê vegere û hemû dinyayê de be lehengeke yan lehengekê jin be mêr be vegere cîhanê bêje ti qîze hecî mihêdinî çi îşê te ye li Marsê? Yanî ew biçûkkirina ew ê yanî biçûkkirina cesaret û ceraet û ji te re bêjim jêhatîbûnê ew e qisûreke zêde zêde mezin. A sêyem. Ya sêyem. Ji xwe hez nakin. Ji xwe hez nakin. Na. Pirseke de me em ji ber ku em basa ji ber ku nasnameya min wêjek herê heye divê röportajê min re bikîm. ne wekî kurdekî dibêjim. Wekî kurdekî kare her sê zarave jî metin bixwîne, zazakî, kurmancî û soranî bixwîne. Kare wê şîîrê û romanê çîrokê taqîb bike. Wekî xwîner ez edebiyata kurdî sê çar zimana dikarim edebiyata dinya jî bişopînim. Ez gava didime ber hûn edebiyata kurdî gelek li pêş e. Hûn diçin wa ber wa metnê baradayî baradayî tirkî erebî xwe xwe dixesirînin. Heya kitêbeke kurdî xêra bavê wê, xêra miriyê wê û naxwînin. Ka wê edebiyat tê bixwînin bavê min yanî. Ew ew qisûreke zêde zêde mezin e. Gere ma re bi her awayê ji xwe hez bike. Heke heke ebe. Heke tu nebe ji xwe ji xwe hez neke tu mafdarî. Dê heye. Pirseke din. Abdullah Pêşev an ji Terkobê kes? Abdullah Pêşev. Abdullah Pêşev muxalîf e. Venegeriya. Şerko bêkes helbet mezin e. Ne tu jî ji xwe ne ne ew ê ritla wan yan em bêjin li mîzanê li tereziyê dixî. Pêşev heya heya niha jî muxalîf e. Çok çok li ber îktidara Kurdî jî danayînê. Çi îktidara Kurdî hebe ez li berê çok jî datînim serî jî tevînim. Çi îktidara me? Yani çi ku piştê ku aîle Kurda be, doza Kurdistanê em bêjin bi çi awayî bi serxwebûnê bigre heya bêjin nizanim çi çi awayî be ser sera ser çava ema îktidar be ez bi wê îktidarê nakim. Alî alî girin. Ji ber ne çap dayînê. Belê belê. Abdullah Peşer. Belê. Yani Abdullah Peşer e, hêjî rexne dike yani e, tu 2015 ve ewa vê e, axaftina ya Hewlêrê ya Silêmanî ya Kerkûkê ka godarî bikin. Ne ku dibêjim tenê rexne ama rexneyeke em bêjin hevûnê rast dike, hişyar dike û kes ji pêşê wina nabêje. Tenê mînakekî ez karim bin. Mihemed Mokrî ew Segwer ku navekî ne şaş min navê Ewtîn wergerandine ser kurmancî. Segwer li heft sed û heft de li Şikeftê nav pêşmerge de nivîsandibû. Segwer wê ku

Belê. Pirseke din eşte bikim. Ez baş te nêzana sikim û baş jî dizanim ku tu ji bo Kurdan xwe diêşînî yanî xwe. Xeyalên te ji bo Kurdan hene? Ez xwe ji bo xwe diêşînim, ne ji bo Kurdan diêşînim. Me mîsyonek nîne. Tiştekî normal e ku tu nav zimanekî de bijî û tu bêje mîratxwir û xemxwirê wî zimanê bî, wê edebiyatê bî û wê mantelîtê wî welatê bî û wî gelê bî helbet. Ne ku ez ewa wisa wekî rewşenbîre ne basa wê şibakê wê pacê kir rewşenbîre tirka xwe wekî evê serdest û mezinê tirka dîtin ji me kirî ku rewşenbîrî jî ew e. Em ne serdestê miletê xwe ne, em xulamê miletê xwe ne em bêj nekin ew kin.

û lê vê wextê dawî de temamî bûne tirkî. Vegeriyan ser erebeskeke pîs rezîl. Her du jî. Ew erebeska ku em ê serdestê me dev jê berin, tevî tevî her du jî. Yê min heke ez dibêjim heke rojekî xweda emrê min dirêj ku heke rojekî ez mirim bila navê min deyne xeteke dolmîşê. Jiyana min dolmîşê derbas bû. Ez bêjim meselebêje xeta na bêje rawestgeha dawî na Sêlîm Temo ya bêjin domişe. Eva belkî tê pirsa pêşî jî yanê çandeke dî heye di evê kolanê û çanda esasî ev e. Nêzîktirî çanda esasî me bi sabê jî. Gelê pirseke din. Heke derfetek hebe û em li te berin em bêjin sed sal berê, pêncî sal berê, hezar sal berê ferq nake. Te dixwest em te bişênin kîjan bûyera nav Kurdan, yani kîjan bûyerê de. Bes ê min xeyala min xwezî min min rojekê ez di nav ew civîna ew xoybûnê de bima Xwez, min ew guhdarî bikirina. xweş, xwezî li ji destê matime min Doktor Fuat biparastin. Doktor Fuat Paris. Doktor Fuat min ji vê ame de han xilas kiribe. Doktor Fuat însanekî mm, gelek merak dikim sibê bêjim bo te. Yanî şikestineke mezin e.

Ew hemû şair û qesîdebêjên em bêjin edîbeta kurdî di malê de bû. Ez teva dinasim û teva re jî miheqeq ketine xewna min yani. Miheqeq min xewna xwe de wa dîtiye. Ma Doktor Fuad gelek merak dikim. Xwezim karibûna Doktor Fuad xilas kiribû. Belê, pekî pirsa me ya a dawî. Ya pasê di se karî pirsî. Hadi ya pasê di se şta pirs. Baş e. Dema tu piçûk bûyî, piçûk bûyî. Em bêjin beriya lîseyê. Xeyalê te hebû hak, xeyalê te yê mezin. Berê lîsê rahmetê kalê min got bi te bes subay çiqas cendirma û subaya tirkan me xistine tu jî bes subay tu biçe gundê wan lêdan waxe min dixwest ez me subay ortê de bêje dibistan navincî de ya pêşî de pola pêşî de ez heştan bûm di dibistanê de Ya di diya de endî zeîfê min hatin. Çimkî war tune bi tê de bimînim. Yani ji gund çi batmane falan war asî cî nebû bi tê de bimînim. Lazim ji bo te muracatê ew ke ji kin harp okulu. Ji bo te muracatê wira ke gere nîvekiya te ortalama te heft bûya û zeîfê te tune bûya di pola duyem de. Ji ber ku ew hatenge xeyalê min şikest bûn. Got ez nikarim bime subay. Ez Ewa kalê xwe bîn me cî ji bo ku ez ji herin bi gundê Tirkel lêdan li wan xivim. Çimkî gelekî lêdan xwe bûn. Ewa dilê wa êşiya bû. Xeyalew bû ku ez me subay. Bîst subay. Pirseke din jî ez ji te bikim. Ji bo Kurdan xeyalên te hene an tune ne? Belê hene. Çimkî tu serî xwe gelek diêşînî ji bo Kurdan. Em de yanî tebî ez ne ewek nikarim rêyekî ber Kurd daxim. Ez bêjim ma vê rêyê de herin falan. Heke Kurd ma bin bi aqilê min ji xwe mala wan xirabî ye. Problem xeyala min Ew xeyala ku em bêjin Kurd bi hev re li hev bibanin, bi hev re bijîn, li ser çanda xwe vegerin. Wa xeyalê ku bîst sal, sî sal pêşiya me ne yan belkî pênc sal pêşiya me, em nizanin konjunktura dinyayê çawa çêdibe. Ez wana xeyal nakim. Her helbet serxwebûn û azadî her her sirê min de ye ji xwe. Wekî her Kurdekî. Wisa bila kes serxwebûnê neke malê xwe. Em bêjin ew tapî li ser min e. Naxêr. Hemû Kurd azadiyeke xeyal dikin. Ema ew azadiya mezin ku ez karibim bi sê nêfşê dî jî berê wan bidime nava êgir, ji wê zêdetir xeyala me we em li xwe bibanin, li çanda xwe, li kultura xwe ji nû ve bi me şêrîn bibe. Zimanê me ji nû ve bi me şêrîn bibe çimkî yanî em xwedî çandeke xurt tê gelê. Kêk Zêlîm gelek spas. Pirsê min qediyan. Min bîst heb pirs ji te pirsî. A rast? Li vir min nîşeyek jî girtiye. Yê bîst û yek heye. Bîst û yek heye. Me gotiye ku bixwaze em li dijî formatê helbestek keştîyebayê min bixweranî ya kîtva keştîyebayê. Tu bixwazî helbestek jê bixwîne. Hûn jixwe pirtûka me ya serê şevê çîrokek nas dikin. Vî an hemê bidin îmzakirin bi kek Selîm re. Vî vî kitêbê em ê dema me ev vîdeo li ser Twitter re xwe weşand, kesên ku rete bikin em yek ji wan re Wek diyarî bişênin. Bikaribe aniha Nexwe bêhna ve zî e, Ere bêna veke, bêna ha. bêna îmze bike Ha, baş. û em ê e, kesekî li ser e, Twitter re em ê e, weke diyarî jê re bişêrin em ê bi xema bijêrin yek ji wan. Em ê vê pirtûkê kesên ku rete bikin yek ji wan re em ê wek diyarî bişên yani em ê torpîlek nekin bawer bikin. Gelê temaşevan hêja em hatin dawiya bernameyê xwe. Vî heftê mêvanê me Birêz Serîm Temû bû. Serîm Temû mala wî ava ji Fransayê hat li vir karî hebû û me ew qefalt û anî vir me bernameyek çêkir. Bername gelek xweş bû hîvdarê me jî jê hîvdarê me jî sûd wergirtibe. Spas bo te jî. خێرatiy û serçevan hatê ger tu misayet bi ji me re helbestek jî bixwînin bi wî rengê min bernameyê biqedînin bimînin bi xêr û xweşî de hêvîdar im we jî hez kiribe bernameya me. Hor wekî silav dayîne di Almanî de ku zêdetir dengê Nazîya jê tê. Hor General! Hor General! Hor General! goristanek ji bo miriyên me. Ez dibînim ku tiliyên te hene. Tiliyên miriyên me jî hebûn. Bêtebat bûn gava êvarê silav dida. Weke li ser têlên gîtarekê bireqisin, digeriyan li ser sînga evînekê. Hör Jeneral! Hör Jeneral! Ez dibînim ku çavên te hene. Çavên miriyên me jî hebûn. bi birû û bijang bûn. Weke berxên serbixêlî kûr kûr di newalan dinihêrîn û bêsedem digiriyan weke sûlaveke jibîrkirî. Hör General! Hör General! Goristanek ji bo miriyên me jî! Dizanim ku tu hevdemî digerî li pişt stêrkan. Ayîneya cîhanê di destên te de. Goristanek ji bo miriyên me jî ku bitebitin di binê axê de.